Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatine. Muverengi wenyu ndiri Nitete Vimbai vekwaMasisiva. Sekuziva kwenyu, Patakasira muchitsauko 20, tinoona Andre achisvika pamba paNompumelelo apo anowana Lebohang akapamba Bumlani achida kumubvunzisa kuti aive asvika munyika ino achitsvagei. Kuti muzive sezvichaitika kumberi, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 21. Tichaverenga patakasira mu20. Lebohang aiva mubishi rekubvunza Bumlani akatarisana naAndre achibva aona kuti pfuti yake iya yadzinochekwa yaiva kure. Akashaya kuziva kuti odii achibva anzwa Andre okoka pfuti yake. Chitsauko 21 Andre akasvika pakanga pamire Lebohang ndokumunongedza nepfuti pahuma. Leave him alone! akadaro Andre. What? I said leave him! Do you know who this man is? I do. This man is an ex-works agent. How did you know that? Andre akaziva kuti Lebohang akanyepa paye paakati aiva avinga Pumulani Cele nekuti aitsvaka pfambi yake. Dai chaive chokwadi, aizosiya here musikana wacho muroom 23 otora chikomba chake? Ko zvekuti Pumulani Ncele aive aimboshandira chikwata cheHawks aive azviziva sei? Akabva arangarira paye pakanzi naPumulani Cele vari muroom number 23. Ini ndinoitwa Pumulani Cele. Ndakamboshandira chikota, chikwata cheHawks kana muchichiziva. Ndakauya muno munyika kuzoshanya, kuzoshanya. Ndazoshamisika ndoona uyu murume achipinda muno ndichibva ndamurova. You! akadaro Andre achinongedzera Pumulani nepfuti. Get out of here! Pumulani akati Mwari mandibvira nepi achibva asimuka ndokumhanya achibuda mumba. You are making a big mistake letting him go! akadaro Lebohang. No, I'm not. You are one of the murderers I'm looking for. Me? Yes, you. I don't buy your story. Okay, my name is Lebohang Diale. I'm a Hawks agent. I'm here on duty. Akareurura Lebohang aona kuti zvaipa. What? Chokwadi, ndine urombo kuti ndanga ndichikunyepera, akadaro Lebohang nechirungu. Wandinyeperei? Ndanga ndisingade kublowa cover yangu. Saka muno uri kutsvakei? Ndakatumwa kuzoona kuti ndiani vakauraya mapurisa maviri eHawks vakafira paMickey's Hotel. Mutsvakiridzo yangu, ndaona kuti varume ava vakaurayawa nepfuti dzeHawks ndokusaka ndiri kususpecta Phumlani uyu wawasiya achienda. Andre akaziva kuti mabara aye aaive ati aiswe mumaronda emapurisa eHawks aive ashanda basa rawo. Leboang aitandanisana nemhepo. Ska pano ndipo pauri kugara? Akabvunza Andre. Kwete, panogara contact yangu. Inonzi ani? Inonzi Nompumelelo Dlamini. Andre akati zii achifunga. Zita iri ndokutadza kuriziva. Akaisa pfuti yake muchiuno ndokutarisa Hilda uyo aingove amire achibva ati kwaari, I think rako basa washanda, chienda hako unorara. Ko unozofamba sei iwe usina motokari? Don't worry, I'll get a taxi. Tevera murume abuda muno uone kuti ari kuenda kupi. Hilda akaratidza kutsamwa achibva aoneka. Hunhu hwaHilda Andre ainyatsohuziva. Hilda aifungidzirwa kuti akamboshandidzana nemumwe murume ainzi Takesure uyo anonzi akaurawa nemurume anonzi Curtis. Vasara voga Andre naLebohang. Andre akati, Zvakanaka, zvinoratidza kuti iwe neni tiri kumhanyisa natsuro imwe chete. Kunonzi kurova shiri imwe chete nematombo maviri chaiko. Ndanga ndati iwe neni tishande tese since chara chimwe chisingatswanye inda. Hapana chinomboshamisa apa. Mapurisa emuchivande enyika dzakasiyana anogaroshandidzana kuti vabate vapari vemhosva dzakarongeka. Hazvidi here titange tapiwa mvumo nevakuru vedu? Akabvunza Lebohang. Kwete, tichazviita muchivande. Unoziva here kuti vari kuuraya venyu? vane chinangwa chavo ndechekuti nyika dzedu dziri mbiri dziende pahondo. Kuti kudaro, hongu, takambofunga kuti vari kuuraya vanhu vedu ndimi, asi mushure mekunge taona mabara eHawks munyama yevedu, taziva kuti kwete, imi hamuna mhaka. Pumlani uyu ndiye mhondi. Kwete haasi. Hameno. Asi mabara awawana ndini ndakamaisa mumitumbi yevanhu venyu ndichiitira kuti musati veZimbabwe tisu tine mhaka. Chii? Chokwadi, iwe neni ngatitsvake mhondi. Ko, kana hurumende yako iwe iriyo mhondi? Haisiriyo nekuti vakuru ndivo vati nditambe nyaya ino. Iwe usaudze vekwako kuti ndakaisa mabara mumitumbi. Ini ndichanyararawo kuti wakauya muno kuzotamba nyaya usina mvumo. Andre naLebohang vakagara pamubhedha waNompumelelo ndokutanga kufunga. Matsotsi haagerani, vakuru vakadaro. Uyu aironga twake, uyuwo achironga yake tsoro mumusoro. André akaziva kuti vakuru veHawks havaizombotumira mupurise wemhangamhanga panyaya yakadai. Lebohang uyu aifanira kuva ari iyo nyanzvi chaiyo mutsvakiridzo mukutsvakiridza nyaya dzinorema seyavaive vakatarisana nayo. André, nhare yaAndré yakarira aichaya aive akaviga zita rake. André akadaira achibva anzwa izwi raakaziya. Ee, shamwari, ini ndave kuenda pane basa hombe randakatarisana naro, saka iyi ndiyo last tip yandave kukupa. Akadaro murume aiva kune rimwe rutivi rwerunhare. Uri kuenda kupi? Akabvunza Andre. I can't tell you. Do you remember note iya yawakawana pakafira Shezi? Hongu. Nepai yawakawana pana Ntuli? Hongu. Ko zvinosangana papi? Aive kune rimwe rutivi akaseka ndokutura befu. Akazoti. Mashoko akanyorwa pakatsamba kakasiiwa pana Shezi. Ipai. Chii? Ndati that pie yawakawana pana Ntuli ndiyo clue yekatsamba kawakawanikwa pana Shezi. Pie, P-I, P-I. Do you get the sense? Nemashoko iwaya murume akabva adimbura runhare. Andre akasara aine mibvunzo. Pie airehwa aiva uya wemumasvomhu anowanzoshandiswa kana pachitsvakwa area yedenderedzwa nedzimwe svomhu dzinosanganisa denderedzwa nemaengo. Saka zvichireva kuti pai yaakawana pana Ntuli yaiva nechirevo nhai? akabvunza Andre. Wati ngatishandidzane, saka ndingada kuziva kuti chii chiri kuitika, akadaro Lebohang. Well, pakafa Minista Ntuli pakawanikwa pai? Pakafa ani? Andre aiva apisira apa akatozoziva muromo waRutsa kare. Yakanga yava mvura yadeuka. Andre akaziva kuti Lebohang aizongoziva chete asi, achida asingadi. Zvakaoma, Minister Ntuli vatove nezvizuva vafa. Vakaurayawo musi wavakasvika muno. Muhomwe mavo ndakawana muine pai. Ah, ko maizvivanzirei zvese izvi? Taiti Taitya kukuudzai, tichitya kutsamwisa, tichitya kudana kutsamwa kweSouth Africa. Zvazvakatioma nhai, manje muri kuronga kuzoita sei, kuzoudza vekwedu rini? Kana taziva akauraya Ntuli. Zvakaoma, so wanga uchiti chii? Hoo, ndanga ndichiti ndakawana pai mhomho yaNtuli, achangobva, achangobva kundifonera uyu, andiudza kuti imwe tsamba yakawanikwa pakafirwa pakafira ambassador shares yaive pai kureva kuti pai iya yemathematics inoti chii tsamba yacho andrey akawana kapepa nechinyoresi pazvinhu zvanompumelelo achibva anyora kuti say a wish i spend 17 to finish every one Saka hupai hwacho huri papi pavapa? akabvunza Lebohang. Hameno, afona uyu inyanzvi pamasvomhu nemapamakompiyuta. Ko adii kungobva akuudza zvese? Hameno, iniwo metsi ndokudya kwangu. Kana neniwo, asi pamurume uyu, haiwa hatikwani shamwari. Ngatisanganisei ruzivo rwedu pamwe chete. Tinobuda bhobho. Pakaipa wangu. Iri idetembo rinonzi couplet. Manje nhetembo dzemaths, mhetembo nemaths zvinosangana papi? Fonera akufonera pamwe anokuudza kuti upai hwacho huri papi. Afona akaviga number plus munhu wacho itsotsi tsotsi. I don't think ndichakwanisa kutaura naye futi. Ngatitozvifungirei kuti ari kumboedza kuti kudii. Andre naLebohang vakashushikana vakatarisa detembo raive rakanyorwa naAndre. Ko rairevei? Andre akafunga zano. Aiziva munhu aigona kuvabatsira. Sezvo vakanga vasina motokari, akafunga kuchaira director. Akavachaira achibva vadaira nezwi raiva kuhope. Eh, Mister Ko. Andy akabva arangarira kuti aiva naLebohang, zita radirector weZSS raisangotaurwa pese pese. Pane zvandawana, I think mhondi dzaitisiira maclue pese tisingazvioni. Unorevei? Not iye akasiirwa shezi ine zvainoreva zvakavanzika. Izvi tazviudzwa nepai iya yatakawana muhomwe yaNtuli. Unorevei kana uchiti ta? Unani? Ndiri ndega. Ndiri kuti ta sezvo ndakamirira CIO. akaona akaona kuti akati zss leboang aizoziva kungonzwa zita rekuti zss kunyange zvake aisanzwa rurimi rwaitaurwa leboang aigona kuzoita tsvakirudzo okay ska wanga wati chii iye zvino ndiri kumount pleasant pane lead yanga ndichitevera pane zita rekuti nombumelero randawana saka ndiri kumba kwemwene kwe wezita iri iye haapo unoreva nombumelelo dlamini Wekuurawa pakaputika bhomba apa parenyatwa? Vakabvunza director. Matii? Ndati that woman akafa. Andre akatarisa Lebohang achibva ashaya kuziva kuti oti chii. Ndanga ndisingazvizive. Eheka, handiti uri wefungira mumwoyo. Anyway, ndinokumbira munditumiro motokari muna the chase. Achauya anondiwana mumugwagwa. Okay, inouya izvezvi. Andrey akacheta runhare pasi achibva atarisa zvaive pabepa. Varume vakaedza kukwenya misoro zvichibva zvashaya basa. Mwari wavo akavapindura apo nhare yaAndrey yakarira. Sepekutanga, nhare yaive, nhamba yaive yakavigwa. Andrey akaziva kuti nyanzvi ndiyo yaive yamuchayira runhare. Akadaira achibva aisa nhare yake paloud speaker kuitira kuti Leboang anzwewo. shamwari ndarasika and akagurirwa panzira i know ndokusaka ndafona yakadaro nyanzvi waita basa taura nechirungu because ndine mundevere pano asinganzwe chishona andrea akanyepa iwe lebohang diale haasi mundevele mupedi unoti handizive munhu waunaye here izvi zvakashamisa andrea achibva abvunza achiti waziva sei Ndamusecha ndikaziva kuti ndewe Hawks. Isimbi manje mufesi iyeye. Kana mukashanda mese, haa munobata mhondi. Hoo nhai, saka wanga uchiti chii? Pi inhamba yakakosha zvikuru. Nhamba iyi inonzi neve, nevekare inhamba yakanaka kukunda dzose kusara kwaPHI. Pi inhamba yaunowana ukapinza diameter yedenderedzwa mucircumference. Nyanzvi yakambonyarara, siya inwira mvura, ndokuzoti. Izwi rekuti pai rakabva pavara rekutanga rezwi rechiGiriki rinoti perimetros, kureva kuti circumference. Nhamba inonzi pai iyi ukaedza kuicalculator haumbofe wakaziva painoperera sezvo after koma manhamba ayo anoramba achingoenda. KuParis kune museum inonzi Palais de la Decouverte ine kamuri rinodaidzwa kuti Pi Room. Kumadziro kune nhamba kune nhamba pi yakareba madigits 707. Madigits aya akakakuletwa nemumwe murume anonzi William Shanks wekuEngland mugore ra1853 Mugore ra 1946 zvakazoonekwa kuti akakanganisa achib kubvira padhijiti rechinhamba 528 zvichibva zvagadziriswa. Panotove nebhuku rinonzi Contact rakanyorwa naCard Sigani rinoti Nyadenga vakaviga meseji yakakosha munhamba iyoyi inonzi pai. Nyanzvi yakambonyarara kuti vaiteerera vambozeya. Yakazoendera mberi ichiti, Nzira yakapusa yekuchengeta madigits aPi mumusoro kunyora semazwi. Akatanga kuita izvi ndiJames Jeans. Detembo rinoburitsa madigits aPi rinonzi paem, not poem. Nyanzvi yakabva yabva parunhare ichisiya Lebohang naAndre vakatarisana. Pakarepo André akatura chinyoreso ndoku ndokutarisa zviya zvaive zvakanyorwa zvinoti say a wish i spend 17 to finish every one zviri pachena nai akadaro andre say ane mavara matatu kureva kuti ndi 3 koma anongoramba ari koma a ane vara rimwe chete kureva kuti ndi one. Wish ane mavara four kureva kuti ndi four. Andy akaramba achidaro kusvika aburitsa nhamba yakareba madhijitsi mapfumbamwe inoti 3,14159,268 inova iyo pai wemusvomo iya inonzi 22 over 7. Leboang akatarisa zvaive zvanyorwa ndokunyemwerera. Saka mhondi dzine njere nhai? Dzakaoma shamwari, mira ndicalculate nefoni yangu ndione kuti ndizvo here. Andrey akashandisa runhare yake achibva acalculator akaona kuti aiva akanganisa. Aizve, ko tarasika papi? NdiLebohang uyu. Hameno shamwari. Hoo, ndapaona.

Andre akagadzirisa achibva anyora paisa 3,14,15,9,2,6,5,3. Excellent, asi mubvunzo unoti zvinorevei? akadaro Lebohang. Varume ava vaviri vakapererwa vachibva vati zii sevanhu vatongerwa rufu. Kuti mhondi dzaive dzangofarira payi dzichibva dzanyora paemu? Ko pai dzaive dzaiisirei muhomwe mantuli kuti dzaive dzangofarirawo pai? Paive nechinhu chakavanzika chete apa. Ko original note yakanyorerwa detembo iyi iripi? Akabvunza Lebohang. Iri kuFOD. He? Iri kune vanoita zveforensics. Vaitsvaga mafingerprints nezvimwe zvakadaro. I think tinofanira kuriona, kuriongorora, maybe pane imwe clue iripo. Kuti kudaro Ok mira ndimirire mota infact ngatibude panze pamwe mota yatosvika Andy naLeboang vakatora pfuti dzavo vachibva vabuda panze vacha vachingo vach vachingoti panze vakabva vaona motokari yaiuya nechekurudyi kwavo nerima raiveko Andy haana kunyatsoona akamisa ichibva yamira Motokari maive nemurume mumwe chete, Andy naLebohang vakagara kumashure vachibva vakwazisana nemutyairi. Motokari yakasimuka, mutyairi akati. Ndiri kuenda kumba kwangu, kune motokari yangu. Ini ndichasarako imi moenda kwamunoenda. Hazvina kuipa shamwari, ko wangwati tichakusiya here wega mudondo iwe usina motokari? Akadaro Andre achiseka hake. Murume aityaira aisamuziva. Izvi hazvaishamisa sezvo vazhinji va, vashandi veZSS vaisazivana. Vakange vapinda mumusha weMalberain pakarira nhare yaAndre. Nhamba yaive yakadzimwa. Andre akafara achiti nyanzvi yaive yafunga kumuudza kuti pai yaimirirei. Iwe, ko position yako ndiri kuiona palaptop pangu why? Waisirei Sibelom mufoni mako? Infact, where did you get that software? Akabvunza Nyanzvi. Izvi zvakashamisa Andre achibva ashaya kuziva kuti ndiyani aiva aisa chisikwa chine ngozi munhare yake. Nyanzvi yakabva parunhare ichisiya Andre achishushikana. Zita rakatanga kupinda mumusoro make ndiHilda. Pakarepo, akaziva kuti vakanga vari panguva yakaoma. Misa motokari iwe! akadarinzira Andre. Kubvira pekutanga, akanga anyumwa kuti paakaona murume uyu achiuya nemotokari. Uku ndiko kupera kwechitsauko 21. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 22 muchikamu chinotevera. Tatenda.